Thobela, ke a le lotšha, ke a le tamiša go semoya, ka Ngaka Ramabulana slash Gogo Mmakgabo. Ge e le gore ke mathomo tsena mo channeleng ya rena, ra o amogela ebile re kgopela gore o subscribe o kgotle notification bell o like video tša rena o šere video tša rena le batho ba e le gore wa ba rata ke a tshepa le tlo ipshina ka taba tše ke le tshwaretšego tšona ke a leboga okay ke rata re dira reading ya rena ya beke ye re bone gore na tša bophelo di tlo sepela ka sebopego mang re bone gore na ke eng le tšo le gore di nyaka gore re tše brushe re tše lešela re dipolishe dilo tša rona tša bophelo di sepele gabotse okay ke na le karata tše tharo tša mathomo ke the king of sorts

akere ene o kgona go bona gore wena o filwe go na le tso filweng ka tsona o tlo di realize go mo tlo thoma go di followa ake wa make sure ya gore tsone dimpho tse tša gago jackie kore di, di blome di tshwane le mablomo di phadime di kgatlhiše akere ka gore ka tsona ge di kgatlhiša di phadima di, di, di le botsana di tshwana le mablomo o tlo kgotsa o kgona go inspira goba o tlhotlheletša batho ba bangwe batho ba bangwe ba ke thuta from wena ba lena from wena okay um go na le some more creative ideas tšelo di tlatla mo go wena e ka ba di-business ideas goba dilo tše dingwe tše o ka di dirang goba something to do e le gore e yamana le career ya gago nto e le gore wena o nyaka go e followa o nyaka gore ka moso e be mošomo e le gore wena o tla o dira um permanently Mošomo e leng gore wa o thabiša. Ka mehla o tsoga forogo, o tsoga ka mafolofolo gobane o tla ba o dira ntho e le gore wena wa e rata. Ga o kgwetse o e dira o lapile, o lakaletše, jwalo le jwalo. And then ebile o ka ke kgwetša ebile o tšea leeto motlho mongwe o ya somewhere maybe o attenda di-meetings goba o ipotsa gore e re ke ye kae kae ke ye go learna something maybe o attenda course tše di itseng tše e le gore di tla ba di amana le talente ya gago goba mošomo e le gore wena wa o dira goba ebile o ka kgwetša mohlho mongwe o thoma go ba le this uh, feeling in you ya gore why ke sa apply le uh, mešomo e ka kua ntle maybe ke tšwe mo companyng e ke leng mo go yona goba e le re ra sotlo o šoma mara epotsa gore e re ke rata go explora ke rata go ithuta se sengwe maybe ke ke applyele mebereko ya kua kgole maybe dinageng tša ka kua ntle ga afrika goba jalo le jalo mo e leng gore o ipotsa gore o nyaka go lena se sengwe o nyaka go tseba mo ka dinaga tše dingwe um go tseba ditšo tša bona jwalo le jwalo goba maleme a bona jwalo le jwalo o tlo kgwetše le gore o feela too much gore wena you need to explore more o nyaka go kry-a more knowledge about other things as well you want to learn more o nyaka go expanda your knowledge Mang e le a gago ba tseba gore dilo tše dibotse tše o di dirago ka ra bophelo di tla tla back mo go wena o gopole gore the law of the universe molao wa the universe ke gore se o se dirago goba se se tšwago mo go wena se ka ba se tšwa pelong ya gago ka re ga megopolo ya gago your thoughts ka mo molomong wa gago your throat chakra everything o e dirago e ka ba ka matsogo e ka ba ka molomo e ka ba from your heart jalo le jalo a kere everything o e dirago ge e le e botse ntho o e dirago it will come back to you ge o dira batho ba bangwe ka go loka le bona ba tla o dira ka go loka le the university e tla o dira ka go loka ke mo le re tla kgona go kry-a dimpho tse dibotse positive things happening to you all the time o phela o thabile le mo pelong ya gago but go o dira tse dimpe Ke mo e le gore o tla ba le wena ka bosona o attracta dilo tše dimpe. The universe e tla di busha back dilo tšela tše dimpe tšela o di dirago gomme bophelo ba bo tla tlhakatlhakana. And then ba buša ba re go ka ba le dimpho tše le gore ka di hwetša eh, yona this week a kere kudu ge e le gore o dira dilo tše dibotse o dira batho ba bangwe ka go loka jwalo le jwalo a kere ge o dira soe then o attracta dilo tše dibotse o attracta tšhelete ka ra bophelo ba gago it doesn't matter gore ke e ka kang tšhelete ya gona ge e tla mo go wena e appreciate e leboge tšhelete ue o seke wa, wa, wa, wa, wa ba le tsela ya go e nyatša ge the universe e ka re go fa tšhelete badimo ba gago mangwele ao ba go fa tšhelete modimo a go fa tšhelete wa e nyatša ba ka sa tlhola ba sa go fa ba tla e tswalelela so everything e khelore wa e kry-a wa e receive it's better than nothing e accept ka gore the more o e acceptang o e appreciatang ke the more e le gore next time ba tla go fa ya go feta ela okay and then ke ya go checka mabaka a ditšhelete ke ya go uh, the justice card ke na le the emperor ke na le the six of pentacles so ba nyaka gore tšhelete yeo ba o nago le yona o e šomiše ga botlhale ka mehla e re ge o nyaka tšhelete ka bophelo ba gago le ka e le gore wa tseba gore wena wa šoma um o kry-a salary ya gago but e re maybe before um tšatši leo la gore o gole le ka fitlha goba few days before ba even weeks before ka kry-a salary ya gago e rapediše salary ya gago wa tsare selera wa tsare ke bokae e rapediše gore ge e tla mo go wena o bone gore o e šomiša ka tsela maleba ba re sa botlhokwa ke gore um o patele dikoloto tse o nago le tsona a kere ko dikoloto tsa gago e be priority a kere e be nto mathomothomo dikoloto madulo metlhagase jalo le jalo tse le ba tsare ke dilo tsa botlhokwa ka re ga bophelo ba gago a kere and then ya ba ntwela gore ge e le gore motlho mongwe o plana go adima tšhelete maybe go loana or something ba re

o raloka di-game tše di itseng ka yona o gambler ka yona then o tsena ka ra dikolo tše e le gore o palela go tswa kare ga tsona so e le go sepele le gore o rata go lona lona e le gore tšhelete ya ona o e šomišetša dilo tša botlhokwa motlho mongwe le gae la gago ge e le gore go necessary gore wena maybe o nyako renovate ntlo ya gago a na go botlhokwa gore o renovate ntlo ka tšhelete le gore o tswe e lona mohlomongwe go ka kgwetša le gore o louna tšhelete e lentswe la gore o nyoko aga it's fine o nyoko dira legae it's fine goba o nyoko builda eh, eh, business e itseng it's fine mara se ka kgwetša le gore maybe o yela go louna go renovata ntlo nkane o sa save every month for the whole year wa ipotsa gore every month ke tla saver so much ngwaga o fela then ke tla renovator part e itseng ngwaga ola o tlang le gona ka saver this much every month ngwaga o fela ka feleletša go renovator ntlo yaka ka e dira ka mokgwa e le gore e santse be ka gona ba re o se ka no kgatlha ko no loana ditšhelete tše e leng gore ga o di need okay and then ke bona go na le motho e le gore o tlo tla go wena bekeke a nyaka thušo thušo ya tšhelete so go a bontšha gore o sa tlo mo thuša ge e le gore motho a ka tla mo go wena a nyaka the amount e le o nago le yona o sa tlo mo thuša mara mo thuše ge e le gore ke nnete um ge o mo thušitše mothoki wena o tla šala ka something o se ka kgwetsa ka nako ntšhi o ke thapelesetša mo bathong ba bangwe goba o palela ko go botša motho gore aa no ga ke na tšhelete ko re thuša ge fela ge e le gore go a kgonagala gore o thuše motho o se ka kgwetsa o tšea the last cent ye le rona le yona o thuša motho le wena o šala o sena selo a kere motho o tla wena o botsa gore ke ee wa tsaya keng a ke na le ka selo ke shortha dijo ba bana ba shortha dijo nthuse ka one two three wa mo fa sante fa yena tšhelete ya maybe o ya go išomiša for madila di-party eng le tše le gore ga selo ja botlhokwa goba o no reka diaparo le tše le gore ga a di need a kere and then wena o tšere the last cent o nang le yona e le gore o tshwanetse o rekele bana ba gago dijo goba o e savele for tomorrow go sa sa dilo tša tšhelete mabaka tšhelete a sa sepele gabotse o tsebe gore okay ke na le boketekete ke ke e beileng kae kae e re ke tše yona e kgone go re thuša ka mo gae so ge o thuša batho ba thuše ga botlhale a kere e se ka bantela gore because wena o nyaka gore motho a go rate a go favor a botse ba bangwe gore na moketekete o nthušitše ka tšhelete and then o tšea the last stand ye o nang le yona o thuša motho ela go sasa go wena o nyaka tšhelete ana o tlo thuša ke mang yes the universe e re go na motho o tlo mo thušang this week o tlo mo thuša ka tšhelete goba mabaka a tšhelete mme ebile e seng tsela gore o mo fa tšhelete this person akere o tla go wena a lla a sokotše a ena le mathata ma serious ke motho e le gore o tla ba go botša nnete o tla ba sa go botše maaka ge e le gore o na le seo ka mothušang ka sona mothuši akere but ge e le gore o apala gore o mothuše Mohlomongwe go bohlokwa gore o mo fe mayele mabapi le tšhelete gore na a ka e šomiša jwang le jwang le jwang a kere o mo fe mayele fore le yena a kgone go peela for tomorrow a tsebe gore ga o tshwere something today o beela go sasa bare mpa ke ngwana ya beelwa o beela go sasa because go sasa tomorrow will always come tomorrow will always come so o swantse o beele for tomorrow o se ka kgwetsa go sasa o tsena ka mo o tswa o ja mo kgopela okay and then ba buša ba re kudu theletša intuition ya gago a kere ke yona e tlo go guidang when coming to mabaka a ditšhelete a kere when coming to um go thuša batho ba ka ditšhelete ka nako nngwe di-tables might turn around wa kgwetša le gore ga se wena o tla go thuša motho mongwe ke wena o nyaka go thušo mabapi le ditšhelete yes go na motho a tlo go thušang a kere mare ba re e ba truthful bolela nnete gore na um tšhelete o e nyakelangwe o iša kae go ka kgotsa le gore o nyaka this tšhelete mara ga o e nyakele a se mabaka a botlhokwa a kere there's no need gore o dire ntho goba gore o rashe go dira ntho o nyakang go e dira a kere and then E ntšhišena e tla bolela le wena. Goba yena motho noo ya go mo kgopela tšhelete, ge o mmotša gore ke nyakela one, two, three, mohlomongwe go e na le gore a o fe tšhelete maybe a ka o advisa mabapi le go šomiša tšhelete. Okay? Okay, ka butša gape ka ba le ge re tla ka mabaka a di-relationship, setswalle, jwalo le jwalo. Ke na le the death card, ka ba le the nine of cups, ka ba le the three of cups. Okay? so go na le ntho e tlo diragalang bekekhi go na le ntho e le gore o tlo ikwa molaetša e le gore o tlo okwa um molaetša e ka ba mabapi le lehu mme ba kgwetse le gona motho le gore o tlhokofetse motho le gore wa mo tseba goba motho le gore eh wa mo rata or wa mo favor motho le gore o very very close to yena a kere and then yes o tlo kwa botlhoko ka ntho e tlo diragalang a kere but go bohlokwa gore yes go bohlokwa gore o kore o o mmone lehu la gage o mmolele a kere but nako ye ntšhi a kere tša nako e ntšhi kore o nagana ka you know um nako e la le spendileng together nako tšela tše dibotse tšela le di spendileng together what you went through together dilo tše le kgonne go di tšweletša together nagana mantšu a motho ola a mabotse goba a e le gore a bego a go tlhotlheletša a go inspira a kere ke gore monagane ka dilo tše di botse o se ka monagana ka dilo tše dimpe ge e le gore o tlo monana ka dilo tše dimpe this person a dilo tše dibete le o sale a di dira a kere le ge o ka dinagana dilo tseo but nagana ka tsona e seng ka mokgolo e leng gore wena wa mo jaja ka dilo tše a di dirilego nagana ka tsona those things e leng tsela gore o learna something from di-mistakes tša gage o learne rather than o judge. Okay ka nako nngwe e ka no se mean-e le go kgotsa into le ya gore go na le ntho e le gore o šoma ka yona goba wa e dira ye le gore it is coming to an end let's say maybe ke mmereko wa gago goba ke thuto tša gago maybe it is coming to an end motlho mongwe wa fetša sekolong jane ke nako e le gore o thoma go applyela mebereko a kere and then eh, o ke thuto tše dingwe gape tso nyakang ke thuta tsona maybe e ka ba nto e le gore eh o šoma kae kae maybe mmereko wa fela maybe a se permanent jalo le jalo a kere o tlo kwa botlhoko for that moment but ke potša gore go na le gore o ko bohloko a kere o šale o nyamile ke potša gore ge lebati le tswalelega go ra le lengwe le le kaone le ya go bulega le lo le tla ba le tliša dilo tse dibotse ka ra bophelo a kere nto engwe lengwe e na le mathomo nto engwe lengwe e na le bofelo a kere so ge ntho e le gore wa e diragane jalo e tla bofelong a kere a e re gore ke di-bad luck jalo le jalo eng eng no e ra gore eh lebati le lengwe gape la other things le tšele gore tshwanetse ke thute ka tsona o explore ka tsona jalo le jalo o lene ka tsona jalo le jalo di atla ka ra bophelo ba gago le tšele gore di tla o tlišetša lethabo ka gare ga bophelo ba gago so ke nto ela ya gore ye ke nako e la gore o ke tokišetše for those things ge di fitlha di kgwetše o le ready ake kare ge di ka kgwetša o se ready di tla go feta nako nngwe o ka no kwa ka e ka no nako nngwe this thing e ka no mina um relationship goba friendship a kere mo e leng gore motlho mongwe um o na le bagwera ba ba itseng goba mogwera a itseng goba maybe ke motho re ke colleague ya gago šoma le yena or ke moagišane le very very close goba ke family member le very close but then go na le ntho e le gore motho wa e dira a kere e le gore ga se e botse o e dira ka mabitso a gago a kere so diphiri tšeo di ka nna tša tlatšatšwa wa tseba ka tsona gore okay motho botse o ba sa nrate o bontša no pretender jwalo le jwalo o tlo tseba di-true colors tša mothoki o tlo tseba di-true intentions tša mothoki a kere go na batho ba bangwe ba re they are soulless people ga bana a soul ke batho ga bana a soul a kere ga bana empathy ga bana mokgwa wa go kwela motho mongwe botlhoko ga bana mokgwa wa go kwela motho mongwe botlhoko bona se ba se dira mo lefatsheng ko phela ba koša batho botlhoko ba tla go moka go bolela le bone ba tla go rereya go ye dilo tša tša bophelo di sa sepela botse ba tla go tshega ba tla go wišetša dilo tše dimpe dilo tša tša bophelo di sepela gabotse ga ba rate jalo le jalo so o tlo kgona go tseba di-true intentions tša batho bao o tlo kgona go lemoga gore okay this person ga nape yang rata ka nnete wa pretend akere so ge o seno lemoga eh, di-intentions tša batho ba tša go se be gabotse and then o ka kgwetša le pelo ya gago e sa nyaka ka bona wa kgwetša o thoma ke bona o thoma go gogela morago o sa nyaka go etelana le bona o sa nyaka ge go araba di-call tša bona jalo le jalo okay this is a good thing because the universe le mangelo a gago ba re ee ke bona ba senolang batho ba ke gore ba ba senola ba go bontšha gore batho ba Ba so. Kore batho ba ba senolo gabotsebotse. Botsebotse go ya ka bona you were not supposed to see gore o bone gore na ke batho ba mohuta mang goba o bone di intentions tša bona but because the universe is great all the time so ya ba senola ba go bontšha mangwele a gago gore mm e tšwa ka gare ga batho bake ba tla go diriša diphošo ebile ba tla go tlišetša ba tla go tlišetša di-negative energy ebile ba tla go ruta mekgwa o se tsebalege wa thoma go ba motho la go phela a le tempted um wa thoma go phela maphelo e le gore mangwele a gago ga ba nyake o bophela bophelo bo e le gore bo tlo go iša mo lefifing and-e ga se nto e ba e nyakago ba re tseba gore o tlo thaba e segale le ge that friendship e ka fela o seno realiza di-intentions tša batho baki um eh, leloko leo la fela friendship eo ya fela It's okay o se ka kwa bohloko a kere o se ka lla o se ka ba too emotional ge friendship yeo e fela o ba kgotsa o nagana ka bona batho ba kepelo e ba bohloko ba re tseba gore ye ke nako e la gore o thabe thabiša ke ntho e la gore at least finally ke kgonne go bona mekgwa ya bona o se ka kgotsa nagana too much gore um Kana batho ba kgale ke ba thuša so le so le so le so. Kana batho ba eh, kgale ke ba botša taba tša ka. Gore a re, I was a fool. No, o se ka ke pone bjale ka setlaela. Ke potše gore o be o sa bone, mahlo a gago a be a, a tswalelegile. It's not like o be o re- o be o le setlaela. No. A ke re, and ke potše gore ba swabile today because wena o kgonne go bona mekgwa ya bona ya go se tsebalega. A ke re, and then the universe ya buša ya re, Re tlo romela batho mo go wena, batho ba nnete, batho ba lethabo batho ba e le gore ba na le empathy batho ba e le gore ba na le soul ba kgona go kwela motho mongwe botlhoko ge ba e tla go wena ba o bontšha lerato ke lerato la nnete ga se motho e le gore eh, wa pretender o na le group ya kae kae ba planile ba re a re pretendeng e se fira morata a re direng solo solo so so e le gore re mo goketse ka re ga group ya rena re kgone go mo dira tse re nyaka go mo dira tsona tse dimpe a re ga lla re mo tshege so the universe e re e tla romela batho mo go wena batho ba e leng gore ke batho ba nnete batho ba e leng gore ba tla go bontšha lethabo ba tlo go thuša ka nako e le gore tla ba o nida thušo ba tlo go fa lerato nako e le gore wena o tla ba o nida lerato a kere ba re wena o motho wa go loka o motho wa pelo e botse a kere A go kgathalege gore na ke eng dilo tše le gore o di dirile mo lefaseng go fitlhela ga jwale tše le gore maybe e bile dilo tše dimpe maybe o dirile motho o mongwe something maybe o gatile motho o mongwe dikgontshi maybe be le situation ye o bego le ka gare ga yona e o gapeletše gore o dire dilo tša mohuti o nowe but ye ke nako ya gore o realize those things a kere diphošo tše o di dirilego gomme o di-polish o di-polishe a kere o kore o repente o ke tshwarele ka diphošo tše o di dirilego o kgopele tshwarelo goba e le gore ba o fošeditše o ka ba kgopela physically goba o ka ba kgopela um through prayer a kere ka tsela ya thapelo go se nyako o ya go bona physically a kere and then le modimo le ena a o tshwarele phošo le o di dirile as long as o owner di-mistakes tša gago go ra gore o tlo kgona go tšhentšha mekgwa yewe you will never do those things again so this week o tlo ko kgwetša o thabile mo pelong ya gago because go na le lethabo le lentšhi ka mo gae ka mo lapeng a gona dikgagano everyone is happy and then e dira gore le wena mo pelong ya gago o šale o thabile kudu-kudu-kudu e dira gore ka mo gae ka mokhe go be le kganya e ko ba lefifi and ebile o tlo ko kgwetša this week o le motho e leng gore O ba le mokgwa o ke tebelela ka seiponeng wa kgona go realize bobotse ba gago wa accepta the way o leng ka gona mmala wa gago wa letlalo nko ya gago the way shape ke leng ka gona matlho a gago kore o tlo ke bona in a different form ka baka la gore motlho mongwe o motho e leng gore motlho mongwe ne o ke compare batho ba bangwe go ke tebela bona kare wena ga o botse o befile o bona kare bagwera ba gago ba botsana kudu go phala wena o wiša gore o ka ba o ka tshwana le bona o iša gore o ka ba dilo tše ba nago le tšona and then this thing e dira gore o be very very insecure so o tlo ke kgwetša o thabile o ke tebela bona gore i am beautiful ka tsela e ke leng ka gona ke unique ke botsana ka mokgwa ke lego unique ka gona a kere and then ebile um kudu ebile o ka kgona o ka thoma go ba le lerato le lentšhi kudu go dilo tše le gore di di amana le art a kere wa kwa o pelo ya gago a kere goba di-thoughts tša gago you those positive thoughts di tliša di-pictures tše di itseng ka mo gare ga monagano wa gago wa kgotsa motlho mongwe e ba le mokgwa goba monagano o la gore maybe o ka tšea um pene ya gago wa drawa seo e le gore nyaka go se drawa maybe kore the love of art ya thoma o tla mo go wena a kere and then a kere a tseba gore art e diverse a kere so but then go tla tla the specific one e ke leng gore e aligned le wena okay ke yona reading ya rena this week ke a tshepa gore e tla le dira ka go loka gomme ke lela ka letša mahlatse le matlhogonolo ke a leboga